Eh, o tũgĩthiaga na ndereti itũ na mbere rĩ ĩĩ nĩ twamba twaigua mĩtĩ mĩtĩ mĩthemba ĩna ĩrĩa yarĩ ya kũrutĩrwo magongona ya bata mũno ya bata mũno na ĩngĩ yarĩ igongona atĩ nĩ yagĩrĩirwo kũheo gĩtĩo nĩ and- nĩ andũ othe rũrĩrĩ-inĩ rwa gĩkũyũ mĩtĩ ta ĩyo ndĩatemagwo mĩtĩ ta ĩyo ndĩunagwo ngũ na nginya ũmũthĩ no kũrĩ ũndũ ũcio ndwagĩrĩirwo nĩ gũthũkia mĩtĩ ta ndwagĩrĩirwo nĩ gũ- gũthiĩ gĩthaka-inĩ ũteme mũgũma ona ũngĩũkora kana ona wĩ gwaku mũciĩ, ndwagĩrĩirwo nĩ gũtemanga mũtĩ wa mũkũyũ wĩ gwaku mũciĩ kana wĩ handũ rũĩ-inĩ, ndwagĩrĩirwo nĩ gũthũkia mũtĩ wa muũ, na ndwagĩrĩirwo nĩ gũthũkia mũtĩ wa mũkũrwe. Mĩtĩ ĩno nĩtũrĩmĩrehe nĩtũkũmĩrehe na tũmĩonie mwĩroreri nĩgetha amĩmenye, ũguo nĩ ũndũ tũrĩka na tũkũmenya harĩa tũkũmĩhe nĩgetha wawona ũkamenya mũtĩ ũyũ nĩguo ũyũ, ũguo ũcio nĩ ũndũ... gũkwĩra mwĩroreri nĩ ũrĩ ona kĩndũ kĩu tũgũthiĩ rĩu na mbere na ndereti itũ na kũgeria kũmenya mm. mĩtĩ ya ũgongoni yarĩ ĩrĩkũ niĩ ngĩkũra nĩ ndakorire eh, awa twatua gũthĩnja mbũri he mahuti marĩa twateng'agĩrĩra tũgoka tũkaiga hau tũgathĩnja mbũri niĩ ndiamenyaga maũndũ mau nĩ makĩ nĩ njũĩ kwĩ mĩtĩ mĩthemba mĩingĩ na mĩtĩ twauga mĩtĩ kũrĩ tũmĩtĩ tũnini kũrĩ ĩngĩ mĩnene kũrĩ ĩrĩa ĩtagwo shrubs kũrĩ mĩtĩ mĩnene eh, koguo nĩ ngwenda ũtarĩrie mwĩroreri ũhoro wa mĩtĩ ĩrĩa yatũmĩkaga gĩkũyũ-inĩ kana tũmahuti tũu tũ shrubs tũu thĩinĩ wa ũgongoni Ah, nĩ ngatho mũno karanja wa mwangi na kĩũria gĩaku nĩ kĩega mũno na nĩ gĩtheru mũno Na kĩũria kĩu nĩ tũgũkĩrangĩra na njĩra ĩiniĩ mũno, kana na njĩra ndika ndikĩru mũno. Nĩ tondũ woria kĩũria kĩega mũno. Nĩ twarĩkia kũmenya mĩtĩ ya magongona na twamĩona, tuona mĩtĩ ĩyo nĩ mĩtĩ ĩtarĩ rũtha rwa kũhutio kana gwotwo nĩ mũndũ, o na ũmũthĩ tũraria Gĩkũyũ-inĩ. Na maguka kuuma agu na agu mĩtĩ ĩyo matũrĩte mamĩtigĩrĩte. Kwoguo o na ithuĩ nĩ wega mũno kũmenya mĩtĩ ĩyo toguo twakĩmenya. Karanja wa Mwangi ndereti yaku nĩ njega mũno. Rĩu nĩwaria mĩtĩ ĩrĩa yakĩhũthĩkaga hĩndĩ ĩrĩa athuri acio megũgĩthiĩ gũkĩruta igongona, akorwo nĩ ta rungu rwa mũtĩ wa mũgumo. Hihi athuri acio mekũhũthĩra mũtĩ ta ũrĩkũ nĩgetha magĩthiĩ makĩrute igongona rĩu? Na no gũkĩrĩ igongona rĩa mũciĩ, Karanja wa Mwangi nĩngũka hau na ngũgũtarĩria ũhoro wa igongona rĩa mũciĩ. He mĩtĩ ĩrĩa mũthuri akĩoyaga. Athuri tondũ nĩ megũthiĩ harĩa rungu rwa mũtĩ ta wa mũgumo magĩthĩnje, nĩ matuaga mũtĩ wĩtagwo mũthako wa ng'ondu. Mahuti macio ma mũtĩ ũcio wĩtagwo mũthako wa ng'ondu magakĩũhũthĩra makoya mbũri yao tondũ nĩ megũgĩthĩnja na ĩkiume rũa ndĩgakĩhutanie na tĩri. Mahuti macio nĩmo mekwara magagĩtuĩka mathĩnjĩro magathĩnjĩra mbũri yao hau. Na mbũri ĩyo magagĩthĩnja na makaruta igongona, na Ngai agakĩrĩtĩkĩra. Mũthakwa wa ng'ondu. Mũthakwa wa ng'ondu. Mũthakwa wa ng'ondu. Ũcio nĩ maahũthagĩra. Ĩĩ. Mahuti mangĩ maahũthagĩra, nĩ maahũthagĩra mahuti ma mũtĩ ũcio wĩtagwo mũũ, tondũ ta rĩu harĩa ũngĩkora mũtĩ wa mũgumo ũngĩbaranga hau hakuhĩ, nĩ ũkuona mũtĩ ũcio wa mũũ, nao no maatuaga. Mahuti macio magagĩtuĩka mathĩnjĩro, makaara magathĩnjĩra mbũri ĩyo hau igũrũ wa mahuti macio, na igongona rĩao rĩgakorwo rĩ rĩagĩrĩru. Nĩ makoragwo, sorry. No njũrie atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa gũtua mahuti mau ma mũthakwa kana mũũ, he gĩtũmi gĩakoragwo kĩratũma mũthuri mũgĩkũyũ athiĩ oe mũthakwa wa ng'ondu kana mũũ nĩgetha ahũthĩre ta marĩro ma gũthĩnjĩra. Ĩĩ, nĩ tondũ naguo mũtĩ ũcio ndeta mũthakwa wa ng'ondu-rĩ, nĩ mũtĩ mũtheru, na mũgĩkũyũ nĩaũhũthĩraga we mwene gwĩtheria narĩo igongona rĩrĩ rĩake, tondũ we nĩ mũtheru. O na atanathĩnja, ekwamba etherie na mũtĩ ũcio, na etheria na mũtĩ ũcio-rĩ, o na igongona rĩrĩa araruta narĩo, tondũ nĩ igongona rĩa Ngai na nĩ igongona itheru na me rungu rwa mũtĩ ũcio wĩtagwo mũgumo-rĩ, ekũrĩruta na mũtĩ ũyũ, nĩgetha narĩo rĩthere, nake Ngai etĩkĩre kũigua igongona rĩu rĩa athuri acio. Na nĩwe ũmaheete na akamahe ũũgĩ ũcio wothe wa kũruta igongona rĩu, nake Ngai akarĩamũkĩra. Na nĩkĩo mũtĩ ũcio wĩtagwo mũthako wa ng'ondu. Ti mũtĩ ũngĩtema ũthiĩ ũkaige ngwatĩ ciũme. Aca, na ũngĩũbaara harĩa ũngĩũkora gĩthaka-inĩ, nĩ ũkũraga na ũkaaramia mathangũ maguo ũguo. Mũtĩ ũcio nĩguo athuri acio a Gĩkũyũ maatuaga magakĩruta igongona naguo. Na igongona rĩu rĩgakorwo rĩ itheru. Mũũ ũcio naguo ndakwĩra, mahuti maguo nĩ makoragwo me mariĩ na nĩ maingĩ na nĩ maruru mũno. Na mũtĩ ũcio naguo ti mũtĩ ũngĩtema atĩ wote ngũ. Athuri acio magagĩtandĩka mahuti macio magagĩtuĩka mathĩnjĩro, magagĩthĩnjĩra mbũri yao hau. Narĩo igongona rĩao rĩgatuĩka igongona itheru, tondũ mũũ naguo ti mũtĩ ũngĩtema atĩ uuge ũyũ nĩ ũgũthiĩ gwota ngũ. Na nĩkĩo twaũkora. Harĩa nĩ, nĩ mũtĩ wa igongona. Ona, ona ũngĩtemwo, ũkore karũkuruku hĩ kaigana ũguo gatemetwo gakarekio handũ. Ona gatarĩ nyinainĩ ũkoraga nĩ kambĩrĩria kũruta mahuti gũkũ he mbura. Kwĩ mbura ũkona nĩ karutire mahuti mangĩ nĩ kambĩrĩirie kũ germinate. Tondũ nĩ mũtĩ mũrathime. No ũkahande. No ũkahande na ũkore nĩ geka atĩa? Gakũra. Nĩ gakũra. O ta ũrĩa naguo mũthaka ũcio wa ng'ondu noguo ũhana. Okay. Koguo, ma, mũthakwa, mũthakwa wa ng'ondu na mũ, Nĩ yahũthĩkaga Nĩ yahũthĩkaga ĩ thĩinĩ wa mathĩnjĩro. mathĩnjĩro na nĩ yahũthĩkaga tarĩ gwĩtheria. Na Nĩ nĩ ya- nĩ yagwĩtheria. yahũthĩka- nĩ- nĩ ĩkũhũthĩrwo nĩ athuri acio gwĩtheria. Ũndũ ũcio ũngĩ he mũtĩ ũngĩ naguo. Mm, Gĩkũyũ-inĩ mũtĩ ũcio ndũnenehaga. mm. No ũkũraga o kũu gĩthaka-inĩ. Naguo mũtĩ ũcio wĩtagwo mũkũri. Athuri nĩ mekũũhũthĩra. Mũkũri. Ĩ, nĩ mekũũhũthĩra, o naguo ũhũthĩkaga ũguo gwĩtheria, na no mekũũhũthĩra kũruta igongona-inĩ, kũruta igongona naguo, nĩgetha narĩo igongona rĩao rĩĩke atĩa? Rĩagĩre. Rĩthere, Ũguo, na rĩĩtĩkĩrwo nĩ Ngai. ũguo wandwarithia ah, ah, kaũndũ kangĩ wa- wagwetaga ya gwĩtheria, Mm, tondũ mahuti maya wagweta mũthakwa, mũũ, mũkiri, Mũkũri, ti mũkiri. mũkũri. Ah, Mũkũri. ah, Mũkũri. Nĩyo ndaiguaga nĩ yahũthagĩrwo nginya mĩatũ-inĩ. Ĩĩ. Makũri. Ĩĩ. Na Ĩĩ. rĩtwa rĩngĩ rĩa mũtĩ ũcio wĩ- wĩtagwo mũkũri Ĩĩ. wĩtagwo mara- m- wĩtagwo marara na ithe nĩ mũtĩ Marara na ithe. Ĩĩ, nĩ mũtĩ mũtheru Mm. nĩ wahũthagĩragwo nĩ athuri Ĩĩ. magagĩtheria naguo nĩgetha igongona rĩrĩa mekũruta Ĩĩ. rĩtikagĩe nganja na rĩtikagĩe njiriri Ĩĩ. rĩgathera Na rĩu mũbango wa gũth- gwĩtheria rĩu ũcio nĩ Mau nĩ maũndũ mangĩ ma keheri-inĩ. Ĩĩ, ũcio, ũcio nĩ, rũu nĩ runye. Rũu nĩ Kĩu nĩ runye. kĩrĩra ndĩgũtaarĩria twĩ handũ thingira-inĩ, Ĩĩ. nĩgetha nakĩo ũgĩgeithĩrie na njĩra ĩgwete. Ĩĩ. Ĩĩ. Tondũ haha nĩ twagweta rĩu mĩtĩ, mĩtĩ ĩrĩa yahũthagĩrwo Ĩĩ. ĩ mathĩnjĩro na gwĩtheria. Na gwĩtheria. No tũthiĩte wega. Okay, nĩ ngatho Karanja wa Mwaki. Ĩĩ. Ngwĩciria tũngĩgweta rĩu mũtĩ ũngĩ wa Eh. konaini na magongona mau na ũrĩa wahũthĩkaga Eh, rĩu macio nĩ magongona marĩa mekũrutĩrwo gĩthaka na ndagũtarĩria mĩtĩ ĩrĩa ĩgũkorwo ĩho na mĩtĩ ĩrĩa ĩkũrutĩrwo rungu rĩ- rungu wayo ndagũtarĩria na Ĩĩ. wakĩmĩona wega rĩu naguo no tũcoke na mũciĩ Ĩĩ. tuone nake mũthuri to magongona ma gĩthaka agĩkoragwo namo karanja wa mwangi nĩ akoragwo nginya na magongona ma gwake mũciĩ Ĩĩ. Eh, na magongona ma gwake mũciĩ Wa mbere no nyende twambe tũrangĩre ta rĩu mũthuri e mũciĩ gwake ena mũtumia na ciana ciake. Nĩ kũngĩathire ũndũ mũthuri ũcio one rĩngĩ gwake mũciĩ kwĩna mũirĩtu na mũirĩtu ũcio rĩngĩ nĩ athiĩ ũguo nĩ agĩra mwana hau. Mũthuri ũcio mũirĩtu wake angĩamenyire nĩ agĩra mwana mũciĩ nĩ ahũthagĩra Njĩra ya gũthaitha Ngai na akeera Ngai nĩ ekwenda gũtikanahaane ũguo rĩngĩ na gũtikanagĩe mũirĩtu ũngĩ ũkagĩĩra mwana hau. O ta ũguo tuona kwĩna mĩtĩ ya magongona marĩa athuri mekũruta na makorwo me matheru mũno, nakuo na gũkũ mũciĩ mũthuri ũyũ nĩ ekũruta igongona rĩrĩ, na nĩ getha arĩrute no nginya akorwo ena mũtĩ twĩtaga mũthakwa wathi. Mũthakwa wathi. Na no mũhaka harĩkorwo mũtĩ ũngĩ wĩtagwo mwenu. Na, na no nginya harĩkorũo mũtĩ ũngĩ wĩtagwo kĩhĩnga. Mwenũ, Mm. mwenũ, na kahĩnga. Kĩhĩnga. Mũtĩ, Kĩhĩnga. mũtĩ ũcio-rĩ, mĩtĩ ĩyo-rĩ, Ĩĩ. Karanja wa Mwangi ũngĩmĩrora-rĩ, Ĩĩ. nĩ Ngai Wa mĩũmbire oro nayo. Na ti mĩtĩ ũngĩthiĩ ũkoine rũkũ. Nĩ tondũ kĩrĩa gĩatũma hakorũo na mũtĩ ũcio ndeta kĩhĩnga, mũirĩtu ũcio-rĩ, ti kwenda gwake o nake nĩ kũhĩngwo arahĩngirũo kũrahana ũndũ ũcio, kana gũkorũo ũrĩa atuĩtwo o nake nĩarĩ. No ũndũ ta ũcio wa kũgĩĩra mwana kwao nĩkĩo kĩhĩnga gĩkĩ gĩakorũo ho, na nĩ getha igongona rĩrĩ harĩa rĩrĩthirĩra, tondũ kiuma ho nĩ kĩrĩcinwo nĩ getha mũhĩnga ũcio ũranyitĩte mũirĩtu ũcio acio me thutha wake matikae gwĩka atĩa? Kũnyitwo. Reke tũthiĩ kahora. Tondũ no nyende tũtikaingĩre runye-inĩ Eh, eh. na Ah. rĩu nĩ ũrathomithirie runye Eh, eh, rĩu eh, nĩ nĩ ngatho mũno. ndanyita nĩ- nĩ ndanyita rĩu runye Eh, hau nĩ ndona runye tondũ twauga wa kĩrĩa wa kĩrĩa wakunya na nda- na- na nda- ndanyita rĩ nĩ thayũ. Eh, wa- wandarĩria he mũtĩ wĩtagwo mũthakwa wa athi Wa wathi. Mu- mũthakwa wa wathi, Ĩĩ. na nĩ kũrĩ mwenũ, Mm. na nĩ kũrĩ kahĩnga, na nĩ wahutĩria mũ- mwĩrori nĩ- nĩ ahutĩrio mahu- mũ- mũ- mĩtĩ ĩyo yahũthĩkaga hĩndĩ ya igongona wa- wagweta Ĩĩ. no rĩu ũrĩa rĩekagwo rĩ ũcio nĩ ũgongoni ũcio nĩ ũgongoni ũcio nĩ ũgongoni rĩu Ayũ. tũrĩthiĩ tũ- tũcoketie rĩu ningĩ Tũkamenya harĩa kĩrĩra kĩu gĩkaingĩrĩra tondũ nĩ kĩega. Nĩ kĩega, nĩ kĩega. No nĩ ndanyita, ngwĩciria mũthuri nĩ anyitaga mĩtĩ ĩyo na rĩu ũgongoni ũkaingĩra. Na ngwĩciria nĩgetha njokere o rĩngĩ, mũthuri ũyũ nĩ mũgongoni nĩkĩo ũrona tũgĩũka gũkũ, ti atĩ tũkĩte oro ũguo. Nĩ mũthuri wĩna ngoga ya ũgongoni na nĩ oĩ magongona ma Gĩkũyũ, kwoguo... ndĩtwĩmũcokagia haha ũgongoni nĩ tũramenya ũcio nĩ ũndũ nĩ ũndũ sacred gĩkũyũ-inĩ thayũ Ĩĩ, tũthiĩ na mbere rĩu twanyita eh, mĩtĩ ĩyo ũrĩa yahũthĩkaga Mm. no rĩu ũngĩtua ũgongoni-inĩ makĩria mũthuri ũyũ noe moe maũndũ mau mũno Nĩe- nĩekũruta wĩra ũcio na nĩoĩ magongona mau mũno nĩ tũthiĩ na mbere tũmenye rĩrĩ Ĩĩ. mĩtĩ ĩno ya kũgongona ĩyo nĩ wahutia harĩ o mĩtĩ ĩngĩ ya kũgongona na yathira ũnjĩre ĩĩ nĩ ngũkwĩra hatirĩ na thĩna ĩĩ ta rĩu ũguo gĩkũyũ-inĩ no wega hau nĩ ndakũhutĩria hanini na Ĩĩ. kĩũria kĩu nĩ kĩega nĩ tondũ nĩ gĩthĩnĩtie rũrĩrĩ mũno ĩĩ nĩkĩo gĩatũma hane ta ngũingĩra Ĩĩ, ũgongona-inĩ no hanini. tũrĩ haingĩra no tũrĩ ingĩra None ruya-inĩ ihinda nĩ hanini rĩrĩkinya ĩĩ Eh, mũgĩkũyũ nĩ ahetwo ũgĩ mũingĩ mũno nĩ ngai nĩ tondũ Harĩ o mĩtĩ ĩngĩ yarutaga magongona, na no ngũthiĩ na mbere na gũkuongerera Karanja wa Mwangi nĩ tondũ nĩ hakoragwo mũtĩ ũgwĩtwo Mũcegeni, Mũcegeni, na nĩ harĩ mũtĩ wĩtagwo Mũgere, Mũcegeni, na nĩ harĩ, Mũgere. ĩĩ, na nĩ harĩ mũtĩ wĩtagwo Mũthiginda. Mũthiginda. Ĩĩ. Mĩtĩ ĩyo yothe nĩ ya magongona. Ĩĩ. Ehe. Na nĩkĩrĩ magongona marĩa arutaga, nĩtũrĩũka ũgongoni-inĩ nĩgetha tũkĩmenjere hanini tũkĩone tondũ namo magongona mothe nĩ maingĩ mũno. No nyende ũhunjie atĩrĩrĩ, ta rĩu nĩweka wega mũno tondũ haha, haha wagweta ũhoro wa igongona rĩa warigia wa mũyũ. Ĩĩ ndahutia hau. Ĩĩ nĩwahutia na no wega ndũkumĩte. Rĩu hau nĩtwamenya atĩrĩrĩ. Eh, ta rĩu nĩ tũkwarĩtie ũhoro wa mũkũri ĩĩ na mũũ mm, na tũkũhutĩtie wahũthĩkaga atĩa mm, mũcegeni rĩ mm, mũgere rĩ Mm. mũthithinda rĩ mm. yahũthĩkaga atĩa o kũhutia igũrũ kuga yahũthĩkaga Ta rĩu igongona-inĩ rĩa Wamũyũ nĩ twamenya mũthakwa, mũthakwa wa athi, eh, mwenũ na kahĩnga nĩ ciahũthĩkaga. Ande ngatho Karanja wa Mwangi nĩ kĩũria gĩaku kĩega. Ĩĩ. Ĩĩ, mĩtĩ ĩyo ndagweta hau thutha, mĩtĩ ĩyo nayo yahũthĩkaga hĩndĩ ĩrĩa kũngĩakorirwo kũrĩ na ũndũ mũũru rũrĩrĩ-inĩ. Na ũndũ mũũru rĩngĩ ndũĩ guo mwenyewe ndũngĩĩrehe no nginya ũkorwo warehwo nĩ mũndũ. Kwoguo mĩtĩ ĩyo ndagweta thutha, mũcegeni, mũgere, na mwenũ, na mũtĩ ũgwĩtwo, na mũtĩ ũgwĩtwo mũbage. Mĩtĩ ĩyo yahũthĩkaga hĩndĩ ĩrĩa kũkũrutwo igongona. Rĩrĩa mũndũ ũregenyũkanĩte na rũrĩrĩ. Kana ageciria hihi no eke rũrĩrĩ rwao ũndũ ũtarĩ mwega. Mũndũ ũcio nĩ akĩaragĩrio angĩkĩaga kũigua-rĩ, gũgagĩkwo igongona. Na gũgagĩkwo igongona rĩu, mĩtĩ ĩyo no nginya ĩgĩkorwo ĩho. Kũoguo Karanja wa Mwangi, kĩũria gĩaku nĩ kĩega mũno na Mũgĩkũyũ nĩ akoragwo ahetwo ũgĩ wĩ igũrũ mũno nĩ Ngai na nĩkĩo gĩatũmaga nĩ amenyaga igongona rĩrĩ ingĩenda kũruta Ngũthiĩ o ro gĩthaka-inĩ ngĩre mũtĩ mũna na mũna na mũna na mũna, 'Tũrute igongona rĩrĩ. Ndaigua waingĩra handũ hangĩ hararehe ũtiganu ũrĩa tũrona. Thĩinĩ wa magongona nĩ kwarĩ magongona ma kũrathima, rĩu nĩ ndaigua ta wahutia ngeko, kũgeka. Na ngwĩciria ũrĩa tũthiĩte no wega tondũ rĩu tũngĩthiĩ... tũrutirie kuma gũthathaiya Ngai Mm, tũ- ĩguo. tũka tũikũrũkĩte ũguo Ĩĩ. Eh, tuoka mũthuri akĩgeria gwĩka magongona ma kũrathima Ĩĩ. Eh, na Ah. gwĩ tondũ ta rĩu ona igongona rĩrĩa ya muoyo no kũrathima Ĩĩ. no twaingĩra rĩu nĩ twaingĩrire magongona-inĩ nĩ twaingĩra Tondũ haha wagweta ũhoro wa mũtĩ ta mũgere, mũcegeni, mwenũ, mũbage, he ũndũ waingĩra ta ngeko. Haha wauga mũndũ angĩahũthĩrire rũrĩrĩ na njĩra ĩtarĩ njega kana eke ũndũ mũru, mĩtĩ ĩyo nĩ yakoragwo ĩho Nĩgetha igongona rĩu rĩgakĩrutwo. Koguo ũguo nĩguo magongona ma Gĩkũyũ, mũthuri ti Karanja wa Mwangi, mokaga mathiĩte na makĩrutwo mũthuri nĩ akĩmenyaga na nĩkĩo agongoni makoragwo ho, magĩkorwo moĩ atĩ mũtĩ mũna nĩguo tũrĩhũthĩra igongona rĩna mũna ũguo, maũndũ macio mothe nĩguo nda. Na rĩmwe nĩ yatukanagio. Nĩ hinya mũno ĩngĩatukanirio Karanja wa Mwangi. nĩ tondũ no gũkorirwo ndũĩ he citwaranaga he mm-hmm. ingĩtwarana mm-hmm. na nĩ harĩ ĩtangĩtwarana okay. mm. ta tũtarĩrie na njĩra nguhĩ atĩrĩrĩ mm. eh, nĩ wagweta mũcegeni mm. mũcegeni hihi ũkauga igongona rĩa kũrathima kana kũruma ona kũgweta ta rĩu tondũ nĩ ũkũgwetete rĩu na nda- ndũ- tu- ti ũrĩa gwekagwo ĩ- ũgongoni ta rĩu twauga atĩrĩrĩ mũthakwa wa athi mwenũ na kahĩnga nĩ ciahũthagĩrwo mago- igongona-inĩ rĩa wa mwĩyo Mm. tũkarĩkia mũcegeni wahũthĩkaga igongona-inĩ ta rĩrĩkũ igongona-inĩ rĩa ngeko rĩa ngeko kũgeka Mũthikĩrĩria hihi no ataarĩrio kũgeka nĩ ta gwĩka atĩa? Kũgeka. Kũgeka nĩ ta kũruma. Kũruma. Nĩ kũruma. Haya. Ĩ mũtĩ wa mũgere? O naguo wahũthĩkaga. Githĩ ndũraigua nĩ kĩĩ kĩu? Kũgera. Mũgere. Nĩ wa kũgera. Kwoguo no ngeko. Ĩ kwoguo no ngeko. Atĩ angĩro. Ĩ. Mũthithinda. Ĩĩ, ũcio nĩ mũtĩ ũngĩ ũ- ũ- ũkũraga ũcio hĩndĩ ĩrĩa nayo mbũri ĩ- ĩkũruta ĩkũrutwo igongona-rĩ Ĩĩ. nĩguo gũkorwo wĩho na nĩ ũrĩ mĩigua Mũririnda. na rĩu wakĩigua nĩ kĩndũ kĩna mĩigua ũgakĩmenya Ĩĩ. ha- hanakinya Ĩĩ. nĩ- nĩ nĩ kĩndũ kĩna mũigua hena ũgwati Ĩĩ. Ĩĩ. Koguo nacio no ngeko. Ah. Mũbage. O naguo nĩ mũtĩ wĩ, wĩ mĩigua. Ĩĩ. Na ũngĩkĩũrora rĩu nguo naguo mũbage-rĩ, Ĩĩ. wĩ, wĩna mĩigua mĩingĩ. Ĩĩ. Ĩ! Ĩĩ. Koguo hĩndĩ ĩrĩa ũkire harĩa igongona-inĩ rĩrĩa-rĩ, Ĩĩ. nĩ ũgwati mũnene mũno tondũ nĩ wa kũnina. Ĩĩ. Ĩĩ. O na ũcio no ta ngeko. Aa. Nĩ wa. Mwenũ. O, o naguo ũcio nĩwe igongona rĩothe rĩa ũũru. Okay. Mm. Mweno-inĩ. Ĩĩ. Ngwĩciria nĩ tũthiĩte wega hau mwĩroreri. Nĩ thayũ. Na nĩ ndakena tondũ wa ũguo watarĩria na, wa, na wa, wa, wa, waeheria nduma mm. thĩinĩ wa uh, ciũria icio tũkũragia. Mm. Ta tũtarĩrie rĩu thĩinĩ wa Ũguo tũthiĩte-rĩ, nĩ mũtĩ ũrĩkũ ũngĩ wĩ naguo hihi ũngĩtũhe ũhoro waguo? Ĩyo ngũgũkinyĩria hau. Mĩtĩ ĩrĩa ĩngĩ ndĩrendaga gũgũthomithia kĩrĩra kĩayo, kana kĩrĩra kĩrĩa ndĩrenda, ngwenda tũthomithie mwĩroreri witũ mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ kĩa mĩtĩ ĩrĩa ĩngĩ nayo ĩhũthĩkaga ta ndawa thĩiniĩ wa ũrigiti, nĩ tondũ Gĩkũyũ-inĩ ithuĩ nĩ tũĩ mĩtĩ mĩingĩ mũno mũno mũno yahũthĩkaga. kũrigita mũndũ mũndũ rĩngĩ nĩ athire mm. nĩ akinyire handũ nda nĩ ĩrehire thĩna mm. nĩ akinyire handũ nĩ aiguire rĩu marũngo make matirĩ na hinya mĩtĩ ĩyo nayo nĩ ngwenda tũke tũthome nawe na njĩra njega mũno tũkĩmĩonaga tũkĩmĩonaga tũkĩmĩonaga ũrĩa ĩhana mm. na nĩ tũkũgĩa na ũgĩ koguo no nyende ngũtarĩrie ta rĩu ngwĩre gĩkũyũ-inĩ mm. kũngĩakinyire atĩ nĩ twakora mũthuri mm. nĩ aremererwo mm. nĩ marũngo make nĩ aroiga nĩ maratura mm. mũthuri ũcio nĩ athiaga agetherwo thubu naguo thubu ũcio etherwo mm. ũgagĩũka ũgekĩrwo mũtĩ ta mũiri mm. wekĩrwo mũtĩ ta mũiri rĩngĩ nĩ thubu ũcio nĩ ũgũcamũranĩrio na makoni ma mũtĩ tũgwĩta mũkindũri oho nĩ harĩ mũtĩ ũngĩ mm. tũ ũgwĩkĩrwo hau ngwĩciria tuĩke Ibuku-inĩ atĩrĩrĩ ũcio, eh. ha- handũ haha nĩ weka wega mũno tondũ Mm. haha nĩho ingĩenda mwĩroreri akorwo ena matanya na tũtigũkorwo haha hatirĩ runye Ĩ, haha hatirĩ hau hatirĩ na thĩna haha hatirĩ hitho ĩĩ tũrenda andũ nĩgetha ona Mĩtĩ ĩyo twamĩgweta tondũ nĩ mĩtĩ mĩingĩ mũno. Nĩ mĩingĩ mũno. Ũrĩa yahũthĩkaga. Kwoguo andũ aitũ no mũndũ no ahande mĩtĩ ĩrĩkũ? Ĩyo. Kwoguo ũndũ ũcio no ũkorũo ũrĩ ũndũ wa gũteithĩrĩria nginya ũrĩa tũrauga ũhoro wa rĩera. Andũ mahande mĩtĩ ĩrĩa yarĩ na ũteithio gwitũ. ĩteithie mĩĩrĩ yao na ĩteithie marĩa matũrigicĩirie. Ta rĩu gwa mũthuri ũyũ nĩ ũrona kwĩna mĩtĩ, mĩtĩ ĩno ĩna matunda ma macadamia na maũndũ mangĩ, no he mĩtĩ ya Gĩkũyũ yarĩ na maũndũ marĩ marikĩru mũno thĩinĩ wa ũhonia. Kwoguo nĩmo ndĩrenda ta rĩu watũtaarĩria mũiri, ũgakiuga mũiri wahũthĩkaga atĩa nĩgetha tũthiĩ tũthiĩte ũguo. Ĩĩ, mũiri, mũiri, mũiri nĩ, nĩ ũhũthĩkaga na njĩra nyingĩ mũno nĩ tondũ mũiri Nĩ wahũthĩkaga kũhonia mũrimũ ta wa marũngo, rĩngĩ mũndũ nĩ mũthuri nĩ akũrire, marũngo nĩ marehire thĩna, nĩ waninaga thĩna wa nda, na nĩkĩo ngwendaga ndĩrenda gũka ngũtarĩirie ũrĩa mĩtĩ ĩyo ĩnyitanaga. Mũiri na mũthĩga na mũtĩ tũgwĩta makoni ma mũkindũri na mũkoigo. Mĩtĩ ĩyo ũtukanĩtie ũguo, ũgacoka ĩgekĩrwo thubu-inĩ, mũthuri akanyua. Twauga mũiri, mũkindũri. Mũkindũri, mũthĩga. Mũthĩga, makoni. mũthĩga makoni ĩĩ Mhm. na mũkindũri makoni Mhm. na mũiri makoni maguo Mm. kana kana kana ũgagĩtinia tũkatingi tũigana ona Mm. mĩtĩ ĩyo wĩkĩrĩte thubu-inĩ Mm. na mũtĩ twĩtaga mũteta Mm. mĩtĩ ĩyo nĩ yũkaga wega mũno nĩ tondũ tũmathĩna tũingĩ Andũ makoragwo na tu ũgakora mũndũ ũcio no mbũrũgũtũ arateng'erera harĩa nduka-inĩ. Angĩoire o mĩtĩ ĩno atherũkie gathubu tondũ mũthuri Gĩkũyũ-inĩ atũragio nĩ kũnyua gathubu kega. Agatukania na mĩtĩ ĩyo, mũthuri ũcio na matukũ make ma gũikaranga thĩ magakorwo me maingĩ mũno. Nĩ tondũ akorwo nĩ marũngo make, nda yake ndĩrarehe kĩ? Ndĩrarehe thĩna. Mũthuri ũcio nĩ aikarĩte na njĩra njega. Kwoguo mĩtĩ ĩno Karanja wa Mwangi Andũ aitũ no nyende mamenye na mamenye na njĩra ndikandĩkĩru mũno atĩ mĩtĩ ĩyo nĩ ũteithio na nĩ ĩteithagia mwĩrĩ wa mũndũ makĩria mũno kwaca hĩndĩ ĩrĩa mũndũ oka agĩthiaga agĩkũraga agĩkũraga. Akorwo nĩ ta a baba aitũ kana nĩ mũthuri ta niĩ, mĩtĩ ĩyo ũtherũkĩtie na ĩgatherũkanĩra na gathubu nĩ ĩkoragwo ĩĩ mĩega mũno. Kwoguo ĩyo nĩ mĩtĩ ĩrahũthĩka na njĩra ĩyo. Mũiri, mũkindũri, mũthĩga na mũteta. na mũteta Mũteta Ĩyo nĩ mĩtĩ. kamũtĩ kanini mũno nĩ gacirabu. Eh, ĩyo nĩ mĩtĩ ĩyo nĩ mĩtĩ ya, ya, ya mũthuri Ĩĩ. na mĩtĩ ĩyo nĩ ĩkoragwo ĩ mĩega tondũ ũngĩririkana ta rĩu ona toguo wa kĩgweta nĩ kũrĩ mũtĩ twĩtaga kĩruma onaguo no mũtĩ Ĩĩ. na kĩruma kĩu nĩ gĩkoragwo gĩ kĩega mũno ũrona kĩo Mm. na sana sana ũngĩona tũmĩri twakĩo Mm. nĩ twega mũno Mm. nĩ ũteithio tondũ tũmĩri tũu nĩ tũgũgũteithia ũgakora atĩ we ndũrĩ na ndũngĩnyitanyitwo nĩ tũhoma ũguo we mwĩrĩ waku nĩ strong wĩ na hinya na guka ũguo nĩguo matũraga tondũ ĩyo nĩyo mĩtĩ ĩrĩa mahũthagĩra na mũthuri ũcio agagĩtũra tũra kuma hau nĩ harĩ mũtĩ ũcio twĩtaga mũringa na mũringa ti ũrĩa kĩrĩa ti ũrĩa he mũringa wĩho ũnenehaga mũno na he mũringa ũngĩ naguo twĩtaga mũringa wa rũibera mũringa ũcio naguo no mwega wĩke ũtukanĩtie na mĩtĩ ĩno noguo ũgũka ũkĩgĩaga na hinya wa marũngo maku tondũ mĩtĩ ĩyo yothe yothe yothe gũtirĩ mũtĩ ũtarĩ na ndawa ngenda gũkwĩra atĩrĩrĩ karanja wa mwangi ona ndawa ici nyingĩ wonaga cikĩendio gũkũ matuka-inĩ nyingĩ ciacio cithondeketwo mm. kũhĩtũkĩra mĩtĩ ĩyo ĩkahũngwo mm. ĩgoka ĩgathondeka ndawa ĩrĩkũ ndawa icio tondũ ta rĩu mũtĩ ũcio tweta, tweta mũirirĩ mm. ũguo mwenyewe ũngĩtuĩka mũtutu ũguo ũthĩo ũtuĩke kamũtutu ũguo rĩ mm. kamũtutu kau ũtũngane na mũndũ ũrakwĩra nĩ araigua pain ya kĩongo kana nĩ araturwo nĩ kĩongo rĩ mm. ũmwĩkĩrĩre kanini ũguo rĩ mm. Mũndũ ũcio kĩongo kĩu gĩkũmũtuuraga nĩ kĩatiga kũmũtuura na nĩoka wega. Kwoguo nĩkĩo gĩtũmire ngwĩre mũtĩ ũcio wĩtagwo mũiri. Nĩ ũhũthĩkaga na njĩra nyingĩ mũno. Naguo ũgĩgakũra, nĩ woyaga ihinda iraihu mũno tondũ gĩgakinya gũtuĩka kamũtĩ kaigana ũguo ta gaka, nĩ ũninĩte ihinda iraya mũno. Thayũ. Thayũ. Ĩĩ. Rĩu nĩ mũtĩ ũrĩkũ ũngĩ ũmũthĩ ũgũgĩtũ ũtaarĩria waguo? Nĩ wega, rĩu ĩyo ndagũtaarĩria ĩrĩa ĩhũthĩkaga gũkĩnyuo na thubu. Nĩ kũrĩ ĩngĩ, ta mũtĩ ũiguaga ũgĩtwo mũtare. Mũtare umaga ndare na hĩndĩ ĩrĩa maithe maitũ maarĩithagia kana hĩndĩ ĩrĩa ithuĩ twagĩtũmagwo tũkarĩithie kũrĩa gĩthaka-inĩ, nĩ twathiaga tũgagĩtũngana na mĩtĩ ta ĩyo ya ndare. na ĩ- na wĩ mĩigua mũno tũgagĩtua ndare icio na tũkarĩa kuma hau ũguo nĩ harĩ mũtĩ ũngĩ wĩtagwo mũkawa naguo umaga ngawa mũkawa ĩĩ na, na ngawa icio nacio no matunda no cikũ- no cigũkĩrĩo akĩrĩa wĩ na kũu gĩthaka-inĩ rĩngĩ mũkĩrĩithia na mũgakĩhota gũgĩthiĩ akorwo nĩ nĩ ta hĩndĩ ĩyo twakĩrĩithagia ithuĩ nĩ wagĩtũmagwo agĩkorwo na ng'ombe ũratwara kũraihu mũno tondũ rĩngĩ nĩ kũgĩire riũa. Rĩu wĩ gĩthaka-inĩ ona ndũngĩkiuga nĩ ũhũtire tondũ ũgũthiĩ ũkĩrĩaga. Ũgagĩtũngana na mĩtĩ ta mĩbera na mũbera ũririkane naguo no ndawa. Ona mũtarĩ ũcio ndĩrakwĩra na mũkawa ũcio no ndawa. Mĩtĩ ĩyo Mĩtĩ ĩyo nĩ ũgũkora akorwo nĩ ta rĩu mũtĩ ta mũbera rĩ, mm. mahuti maguo karanja wa mwangi rĩ, mm. nĩ maroima ndawa. Mm. Na ndawa ĩyo rĩ, andũ ta arĩa moigaga ĩhĩnda nĩ ĩrarehe thĩna nĩ ĩraimba ndĩna ngasi rĩ, mũtĩ ũcio ũgateithĩrĩria mahuti maguo nĩ ndawa mm. ma mũbera mm. na no ũraciara matunda mm. namo matunda macio no mararĩo nĩ andũ na no mararĩo nĩkĩ nĩ nyoni cia gĩthaka Koguo mĩtĩ ĩno mĩingĩ, Karanja wa Mwangi, nĩ ndawa na ĩkoragwo ĩgĩteithĩrĩria mĩĩrĩ itũ ithuĩ, na yothe nĩ Ngai ũtũmbĩire. Toguo tuonire twĩna mĩtĩ ya magongona, tuoka rĩu nĩ tuona twĩna mĩtĩ ya ndawa, nayo mĩtĩ ĩyo tuoka tũkĩmenyaga nĩ ũyũ na ũyũ na ũyũ na ũyũ. No nyende kwĩra mũroreri, mĩtĩ ĩyo nĩ wega kũmĩhanda. na, na akĩmĩhanda-rĩ, mĩtĩ ĩyo no ĩrĩmũteithagia we mwenyewe na ĩgagitĩra mwĩrĩ wake, agaikara arĩ na njĩra njega. Ĩĩ. Thayũ. Thayũ. Ngwĩciria eh, ũmũthĩ tũgũkinyia hau Aha. tondũ nĩ ngwenda tũrĩenjera kĩrĩra gĩkĩ kĩa mĩtĩ nĩ tũgũcoka thutha hanini nĩ ũndũ wa tũrĩenjera ũhoro wa mĩtĩ ya magongona Mm. nĩgetha tũingĩre Tũkaingĩra ũgongoninĩ hanini. Hanini. Nĩgetha tũthiĩ tũtaũkĩirwo mĩtĩ ĩyo nĩ ĩrĩkũ, nĩ atĩa yekagwo, no he maũndũ tũtarĩngĩra mothe tondũ harĩ ona mandũ, maũndũ ma runye kana thiri ya rũrĩrĩ. Wa rũrĩrĩ. Wa rũrĩrĩ. Hau ũmũthĩ mwĩroreri wakwa, nĩ twakinya mũico wa ndereti ya ũmũthĩ. Mũthenya ũcio ũngĩ nĩ ndĩrera tũkinyĩre makĩria mũno mĩtĩ ĩno ya ũgongoni, nĩgetha mũthuri ti Thuo wa Mũthama atũtarĩrie makĩria ũrĩa mĩtĩ ĩyo, ũrĩa yonekaga, ũrĩa yahũthĩkaga na nũ wahũthĩraga. He mĩtĩ yahũthagĩrwo nĩ mũndũ mũgo, he mĩtĩ yahũthagĩrwo nĩ andũ o mũndũ o wothe na athuri arĩa a kũgongona, nĩgetha atũtaũrĩre makĩria ndereti-inĩ ĩyo. Thayũ. Thayũ. Ũyũ Timotĩ nĩ shrub kana kahuti gatanenehaga mũno, no nĩ kĩnenehaga gĩgakinya ta maybe kana kuga ta mita ithatũ gũthiĩ na igũrũ. Mũtĩ ũyũ kana ihuti rĩrĩ rĩahũthĩkaga mũno thĩinĩ wa athuri a Gĩkũyũ rĩrĩa magĩka magongona, nĩ mahũthagĩra mũtĩ ũyũ wĩtagwo mũthakwa wa ng'ondu. Mũthakwa wa ng'ondu wahũthĩkaga ta mahuti ma magongona rĩrĩa